mynd i weld yr GP. Dwi'n trio gweld pobl yn y lle GP neu yn ym Mantell Gwynedd. Gan bo fi allan o waith a bo gynna fi gyflwr meddygol felly de, do- do'n i'm yn cymdeithasu llawer felly a o'n i'm yn mynd allan o tŷ. So es i fama i i holi be' gynno n'w i gynnig felly de. Pan pan o'n i'n fengach o'n i'n rhe- o'n i'n rhedag yn amal a oddan ni'n cerddad yy rhedag mynyddoedd a petha felly de. A dwi 'di rhedeg o Gaerdydd i Gaergybi wedyn nesh i neud yym yy mynd i'r fyddin fyddin mor a esh i'n diagnosio efo yym Irlen syndrom yna. Ma' gynna fi nifer o anhawsterau eryll felly 'de. Dw dwi'n mynd i weld rhei pobl yn eu cartra yym rhei pobl ella sy'n fregus ac yn hŷn ond dwi yn teimlo bo' fi'n ga'l lot mwy allan o bobl pryd ma' n'w yn yn eu cartra eu hunan.

But she's been very kindly sorting things out for me. Community Link has been a fantastic project that's helped people achieve real outcomes in their lives. Outcomes such as reducing their loneliness, uh, making new friends, forming those social relationships, and really addressing issues such as their mental well-being. Ond mae hi ar hyn wedi bod yn fendith o i fi hyd y gwir achos mae hi wedi cyfeirio fi at wahanol wasanaethau sydd ar gael yn y gymdeithas felly de. Dosbarthiadau dylunio, dosbarthiadau cerddoriaeth,

Yym, ac yn aml 'da ni'm yn gallu gneud dim byd yn hawdd iawn ynglŷn â'r poble- problemau yna. Wedyn mae'r gwasanaeth yma wedi bod yn yy yn wych o ran gallu cyfeirio ymlaen i rywun sydd efo cyswllt efo'r trydydd sector a gallu cynnig pethau ychwanegol i'r cleifion i drio helpu delio efo'r yy problemau sydd allan o'n rheolaeth ni. Ac yn aml 'da ni'n ffeindio bod nhw'n dod yn llai aml yym achos bod nhw yn yn yn setlo hefo'r problemau eraill oedd yn rhan mawr o'r broblem oedden nhw'n dod atan ni hefo'n wreiddiol 'lly. Ydan ni'n gallu cyfeirio rywun o o yy ryw oedolyn ymlaen at yy y cynllun? Yym dwi 'di gweld pobl sy'n reit ifanc, hefo problemau iechyd meddwl, sydd wedyn wedi arwain at broblemau hefo arian a methu cael yffordio tŷ a bwyd, ac yn amlwg ma'... a a wedyn mae'n gallu mynd ymlaen i rywun arall sy' yn ei wythdegau, sydd yy wedi colli ei gymar, ac wedyn yn yn yn unig iawn ac yn ac yn cael trafferth i fynd allan o'r tŷ a dysgu sut i goginio a a edrych ar ôl ei hun. Yy so ma' 'na ystod eang iawn o oedrannau yn yn addas iawn achos yn amlwg mae'r trydydd sector efo lot o bethau ar gael i'r cleifion yma. Hefyd y broblem oedd bod ni ddim yn gwybod lle i gyfeirio'r cleifion yma o blaen oherwydd mae pethau'n newid yn aml yn y trydydd sector ac yn anffodus mae pwysau amser yn yn gallu mynd yn drech. Wedyn mae'r cleifion yma'n gallu cyfeirio'u hunan i'r cynllun neu 'da ni'n gallu yym e-bostio yym rhiant sy'n gweithio ym Mantell Gwynedd neu yn sicr 'da ni'n gallu rhoi cerdyn busnes iddyn nhw gyfeirio ymlaen pan maen nhw'n teimlo bod o'n briodol. Mae o'n helpu'n iechyd i oherwydd bod o'n cael ei allan o'r tŷ a a nid yn unig hynny mae o'n helpu fi gymdeithasu sydd yn helpu fi'n emosiynol a mae o mae hynny'n Gan knock on effect efo pethau eraill ella sydd yn rhoid fwy o hwb i chi a fwy o ynni ynoch chi i fynd allan felly de. A wedyn oherwydd bod chi'n cael fwy o ynni yn ystod y dydd dach chi'n dach chi'n defnyddio'r ynni yna so dach chi'n cysgu well o y canlyniad hynny felly de. Mae Mantell Gwynedd fel corff ymbarél sydd efo gwybodaeth eang am gweithgareddau, clybiau, mudiadau yym a gwybodaeth am pethau sydd yn ardal Arfon yym ac hefyd sydd yn annibynnol. Fel arfer dwi'n neud dau i dri yym ymweliad yym yr un gynta' jyst i gael sgwrs yym gweld be di anghenion, yym ella be di pryderon, a wedyn fydda i wedyn yn sôn ella am un neu ddau o bethau lle dwi yn meddwl ond dwi'n mynd i ffwr a wedyn dwi wedyn yn hel gwybodaeth a ffeindio allan mwy i anghenion yr person. Yym wedyn fydda i'n mynd yn ôl a wedyn fyddan ni yn ga'l sgwrs wedyn fydda i'n trafod dwi yn neud pecyn um, a mae'r gwybodaeth yna i gyd fatha i gael ei ddefnyddio ella'r wsos yma, mis nesa, ond bod yn ymwybodol o beth sy'n allan yna. She's worked, moves heaven and earth to do things for me. Well, things have changed for the better. Um, mae wedi bod yn bendith i fi cael gwybod bod yna bethau gwmpas felly de.